Nan dam ṭha cio hna maw? Nan dam ṭha cio hna lai tiah ruahchannak nganpi kan ngei. Kan YouTube channel in nan kutnem kan rak in tlaih ṭhan hna. Tutan kan von chim dingmi cu CC nih tidim kah an timh tiin online ah a viralmi ramleng i supporter ramleng i a bikin CB supporter pawl statement pawl PDF zohlan statement pawl mah he pehtlai khan

Abik in CB le Zoland PDF pawl sporting group siseh kawrawng siseh mah tete ka hmuh ding a um. CC nih tidim ka kah lai tiah atu tiang statement a chuah rih lo. Statement a chuahtu cu PDA tidim an si. PDA tidim cu Tidim miphun hriamtlaimi an si. Mah nih cun tidim an duh le kahnak nawl an ngei. Mah kha kan theih hau. Zolam PDF zong nih tidim kahnak nawl an ngei. CDF sii-inn zong nih an ti khawh ahcun tidim ralhrang kahnak nawl an ngei. Tidim khua mipi an kap hna lai lo. An kah dingmi cu tidim i a ummi ralhrang pawl sakhan kha si. Atu zongah PDA nih mahamaih aa sawm hna i tidim um ralhrang an kah lai an ti. Tidim um PDF zolan kan kap lai an ti lo. an cachuak a ṭhat an rel hmanh u. Zomi hriamtlai zet are kan kah lai an ti lo. An cachuah rel u. Zei ruangah dah ZRA le PDA, PDA pawl nih kah ti ahcun tidim kah an timhmi tidim kah an timhnak lampi ah ZRA nih an rak bawh hna i ambush an tuah hna caah i kahnak a chuak. ZRA nih amah nih embut a tuah hna a lampi in a bawh hna ruangah a rak kahmsat hna caah an lehmi a si atu zong tidim um ralhrang pawl kha pdf le amaha mei pawl nih kah dingin an i tim pdf zolan nih a kah hna i a rak kham hna i meithal a puh ahcun an lehrulh ve ko lai

PDA Tidim Council statement PDA statement kha zoh u law ZRA le PDF zong kan kah kan kah lai timi um lo Tidim khuachawm ralhrang kan kah lai ti kha an i timhmi a si. Cucaah pakhat hmanh PDF zolan le ZRA kah timhnak um lo Tidim mipi va kah le va tlaih le hnahnawhnak pek an timh mim lo. An i timhmi cu tidim um ralhrang khakha kah le ṭhawl dawi an i timhmi si. Cucu kan theih a hau. CNA hi tu hlan ah CNFCC hi an lung a sau. Lungsau tein khua an ruat. Cucu ralchia kan ruah hna i an ralchia an kan ṭih dih i kan ruah hna i heh kan nek ngai hna. Mah kha a poi ngai. Laimi cu miṭha mi kha ralchia kan ruah hna i nek kan hmang. Miṭhalo a puarhrami kha ralṭha kan ruah hna i kan ṭih tawn hna. A let talam in kan nung. Miphun dang cu Mi tangah aa dormi a nunnemmi kha an ṭih hna i mi puarhrang kha zei an rel hna lo. Cucu Laimi le miphun dang kan i dannak a si. A bik in ramdangmi maw mirang pawl. Cucaah tutan CC nih tidim a kah lai tiah online i CB ti bantuk le a dangdang pawl an vahvaihpi mi hi a rak dik lomi a si. An i timhmi cu PDA, PDA tidim nih amaha mei a sawm hna i tidim um ralhrang kan kah lai ti kha si. Cucaah cun kanmah CC chungtel zong nih kan pengtlang ah kan pengtlang lawng ah ral, ralhrang tuk lo I tim hlah usih. CC nih a timhnak hmunhma paoh ah ralhrang tuk deuh ah kal usih. I tim usih. Kanmah pengtlang kan dai ko ti pat khan hnangam an um ding si lo. Phu pakhat cu lungrual tein um kal a herh. Lungrual tein cawlcang ṭih a herh. Lungrual cu teinak nganpi a si ti kha kan hngalh. Cucaah cun kanmah CC lei zong CC chungtel paohpaoh lungrual tein operation tuahnak ah tel dih usih. Kan tei lai, an kan tei lai ti si lo. An der ti ruangah si lo. A tei ding zongah, tei lo ding zongah lungrual te umkalṭi kha a sunglawimi si. Cucu kan theih a hau. Cucaah hmailei ah cun lungrual tein kal usilaw Chinram cozah a sertu ding, Chinram cozah lawlaw seh a tlaitu kan sinak zong kha langhter a hau. Cu he pehtlai in tu nih kan chim bang khan ti ti dim hi PDA le amaha mei nih ti dim umra hrang la an tim zolan ZRA sakhan la an tim lo cucu mipi nih kan fian a herh kan i lawm mangtha chun